ya jokala nam oyawore uru gima dawacho en niya kabiro ni bochopo kamoro amora miboyude adawacho niya jokanya nam gima dalose kuome kawuono en kitini kan sensa ani kusabu watu ma kenya biro kwano ji ikwano ji after nakwanga after 9 years or after 10 years gikwano ji kweno ma gikwanogo ji ni gikwanogo ji mar okora wuondo ji nikech ang'o giwachoga ni jokananam sensagi kata jokaramogi kata joluo sensagi gin chien gitin ok ging'eny To gini wachoga niya, joka rabuon gi sensa gin malo, gi masemeji gi sensa gin malo, gi jolang'o gi sensa be gin malo. Koro gima dakwa loso kawuono ni sensa ma gikwano ga. e piny e Kenya kae e piny e Kenya ka gi population be ma gikwanoga e piny e Kenya ka en mar miriambo ok en morie kare kata achiel koro akwau jo Kanyanam kamoro amora untie kamoro amora mubete kamoro amora mubo winjo video ni kamoro amora ma video bochopone akwau mondo ilak video ni mondo ichai video ni mondo isubscribe the channel akwa ujo ka ina mano gima da kelo no ada lose kuom sensa ada lose kuom population kwan mag ji e Kenya ka e piny e Kenya ka kwan mag oganda e piny ma Kenya ka kwan mag wiji wich ka wich e piny e Kenya ka kwan mag dot ka dot e piny e Kenya ka koro mano ada lose no ada nyiso kaka jogi wuondo ji gi kwano mag ji e piny e Kenya kae. Nikech ka gikwano ji ni, ok gikwan ji gadiera, gikwanyo ji nikech gigo siasa, gikwanyo ji nikech gidwaro jogi mondo obed mang'eny e telo. Gidwaro jogi mondo obed mang'eny mondo ondik e tije e sirikal mantieno. E gimomiyo so gikwano ji, gitugo gi wiu. Gitugo gi paru, gitugo go bongo kaka dhi. Ko jo kanyanam winj kaka dakelo nu. Mondo bong'e adiera ni sensa ma gikwano go ji ni kata namba ma gikelo ne ji ma giwacho ne ji population kama kama mar miriambo kendo mar okora kendo mok orie kare en njia monego bed ni itime godo. Koro wadhi wan wadhi achiel kachiel. Giwacho ga ni jo kanyanam kata joluo kata jo ramogi. One sensor wa obet ga namba ang'wen. Winj, obet ga namba ang'wen. Mokwongo giwacho ni joka rabuon, mar ariyo giwacho ga ni mesemeji, mar adek giwacho ga ni jolang'o, mar ang'wen giwacho ni joka ramogi kata joluo. Koro gima adwa nyisou kae ni kaman gi mokayiego maneno ni giwacho miriambo kar joka rabuon. Jok rabuon gi ok adhal ni ging'eny. Kata ka ging'eny, ng'eny miketo gi ok ane. An ng'ama joma onego bed ni wang'eny mayiego ni mondo obed mang'eny ni jo simeji gi. Jo simeji gi gin e joma onego bed ni wang'eny. Jo simeji gi joma onego bed ni wang'eny. Nikech joka rabuon go ging'eny. Gimomiyo awacho kamano, ok inyal yudo joka rabuon mokendo mon ariyo, ok inyal yudo joka rabuon man gi mon adek. Ok inyal rucho jakarabuon man gi mon ang'wen. Ok inyal rucho jakarabuon man gi mon abich kata ka dhi mbele. Jokarabuon giyudo mon okendo mokendo mon mang'eny kata okendo dhako en mana gi dhako achiel. Kodwa gi nyithindo, jakarabuon gi ok inyal yudo man gi nyithindo abich ka dhi mbele. Ibiro yudo ka gin nyithindo adek mang'eny kabisa man gi otemo mang'eny en gi nyithindo adek. Jokrabon gi ok nyuolore. To ang'o momiyo giwacho ni ging'eny? Giwacho ni ging'eny nikech gigawore gigawore kuonde amora. Kidhi area ma Mombasa ibo yudogi, kidhi area mar eh, Kajiado huko ibo yudogi, kidhi area mar Rift Valley ibo yudogi. Area ma Nyanza ema gionge gi Western. Kuonde kuonde kuonde moko gibo dhi yudogi. Koro mago be ing'e ni nosagawgi chon ok nogawgi sani. Nogawo gi chan gi telo ma nokwongo cha nogawo gi momiyo gi puothe kunde ga momiyo gi lo kuno gidak. Koro gawo ma gigawore gigawo ni ko ji neno mang'eny. Koro giwacho ni ging'eny, ging'eny gi nade? Nikech dhogi ok nyuol, jogi nyithindo ma ging'eny go ahinya gin nyithindo ariyo, moko nigi achiel, ka ng'eny ahinya en adek. Kot ong'eny otemore konyo gi chwo abich. To gikendo mon mang'eny, gikendo dhako achiel. Wan joka Nyanam, wan joka Ramogi, wan joka Jaluo. Wakendo mon mang'eny, wakendo dhekni mang'eny. Abich, madhi kata jomoko nigi apar, jomoko nigi ka matin kamano ma gikendo ma ng'ato kendo matin. Aketo adek kata ariyo. Mano matin ma ng'ato kendo adek kata ariyo. Adek kata ariyo gi, kata kaka ga- kaka gakwano Kwan ma juju. Ng'ato dhako achiel awach ni en gi nyithindo adek. Eh, ariyo moro en gi nyithindo adek. Adek no en gi nyithindo adek. Mago nyithindo adek, mago nyithindo ochiko. Nyithindo ochiko gi idhi kwan ng'ato man gi dhako achiel. To ng'at man gi dhako achiel ni awach ni en gi nyithindo adek. Odhi odhi odhi oyombo e namba mar sensa. Mano adiera. Ok donj e wiji. Ok donj e wiji. Ok donj e wiji kabisa. To ka giwacho ni ang'o ng'e gimomiyo gitimo kama. Gitimo kama nikech ma mpango ma gisepango kata magi gik mosekete e system ma koro nyaka bed kamano. Koro mondo gikwalgo. Ikwalogi gi njia adi? Ikwalogi gi, gi, gi, gi yo mang'eny. Yo mokwongo ma gibokwalogo ka gidhi wacho ni sensa gi ng'eny, gibokwalo kama. Gimoro amora kobiro ma te, telo, ka, ka gidwa dwa telo, gikwalo gi, gi yo mar go, go, go omburu. Yo mar go omburu gikwalo. Gikwalo gi nang'o gidwaro go omburu. Percentage gi cha gimedo malo. Wacho ni pasent gi cha giwuok gi jowuok piero chiko piero chiko percentage. Ka ng'ato owuok piero chiko ka percent ing'e ni percent mano modong' odong' apar kende. Manyiso niya, jogi tijgi gima tij dhi gomburo onge ng'ama nya dhi manyo chiemo ng'ama nya dhi tich ng'ama nya dhi e puodho. Mano koro giwuondo waga. E gweng'gi e gweng'gi komburo dhi ogo giwinoga ni jowuok ma eh, piero chiko percent. Prochiko gaboro gimana gino prochiko prochiko kodhi piny ni praboro gamo proboro gochiko mano pasent mowuok modhiang'o odhi ogo omburu mano nje mono gi kwalo gachiel monyago nung'e onge ng'a pasent moro mawuoga prochiko gang'o hakuna gima kamano onge kata micheno ok inyalo yudo prochiko bochiko go do in ko in mano ng'ama sa pass mano in a Mano in mana e plane kanyo ma onge kata gima imedo, in mana e mikadho. Koro mano kwano mokwano mokwongo ma gitimo mar kwayo ugo, mar kwalo ugo. Kwano mar ariyo ma gitimo kendo malich kendo matek kendo ma, ma, malit kendo mowang'o iji en koro gik moko mag sirikal kowuok. Tije kaka mag eh, polise, mag eh, polise, tije kaka mag jeshi, tije kaka mag uh, eh, traksa hizi, tije mopogore opogore opogore gi koro kowuok to gin gindiko jogi gimeyo jogi mang'eny ginyalo keto kata jogi kana abich un gini go keto ng'ato achiel achiel nikech ko giwacho nang'o sensa wa gi ng'eny population wa gi ng'eny to ko an ka ng'ama ko ng'ama abilem kata ng'ama koro wabed go ngudu ne wan josiasa wa mwayiero modhi e mbele kacha ka mor chung' kuomwa mondo onyiswa mondo odhaw kuomwa odhawnwa mondo okonywa Josiasa wa mwahero kucho mwadhi ka, ma jobunge wa ka, ma josenet wa ka, mwa- mwagolo mwacha- mwa- mwayiero modhi kucho mondo obed niya eh, giteto ne joluo giteto ne jokananam jogi ma koro fuo gi ma koro ginindo ang'o ginindo e tich ok girie kare sango jogi monego bed ni ang'o tiyonwa kacha, jogi monego bi nang'o, ng'iyowa kacha, jogi monego bi ang'o, sensa ni dhi maber kata ok kwalwa kacha. To gin gi nindo, gifuwo, gifuwo ahinya, gitarore kucho. Eh? Akia gimomiyo gitarore. Gigo onego ka gigo onego wuok to onego gifologa maber. Kendo onego ging'inga maber. Kar kanyo mantie riambo, kar kanyo mantie adiela. Gin gidhi kucho, gidhi nindo, gifuwo, gimbokore kucho alafu korka gibo ywak ka gido ka giywak mano fuo moko onego bed ni gitimo mago fuo moko onego bed ni owinjogi mago fuo moko onego bed ni waluwo bang'gi nikech ang'o wan wayierogi ni mondo gidhi kacha mondo gichung' mondo ging'e ang'o maslagwa ma kaka dhi mondo ging'e ang'o gik moko minya tim kanyo mok orie kare ging'e ang'o kaka ginya tiyonwa. Wan wayierogi mondo gidhi tinwa. Wan ok wayierogi mondo gidhi nind kacha, wayero ok odhi mondo gidhi go dhogi kanya, to gin to ginindo. Josiasa mohero gik monindo, gifuwo ahinya. An ablem jogo. To ka ng'ato be nigi opinion mopogore koda, be inya comment kanyo be inya wacho mondo awinji kaka iwacho no comment no. Pod adhi gi mambo mar sensor ni. King'iyogi kaka jogi ondiko Eh, ang'o? Polise gi, gin ndiko polise mang'eny nikech giwacho nang'o gin ma ging'eny. Kata king'iyo ministry mimiyogi, ibiro neno gin imiyogi mang'eny nikech ang'o giwacho nang'o ging'eny. Mano yo ma gikwalou. Ineno yo ma gikwalouno? Aya, yo moro adek kendo ma gikwayou mar gawo pesa. Pesa ni ka giga, i, i, i, i, ikwa, igawe kuom ji Koro gin gi ang'o? Gitiyo gi ang'o? Gi sensa cha giwacho nang'o? Ni gin ma ging'eny ma koro omanga ni ma koro onego bi kuomgi. Otas ni ma koro nyaka bi kuomgi. Koro obanga ni kosakel kuomgi, omenga ni kosakel kuomgi ma koro gineno ni koro gin ema ging'eny, koro gitimo omenga ni mar ang'o? Mar kawo pesni gi. Koro pesegi koro konyo ji korka korgi mar timo ohala, korka korgi mar timo gik moko madhi mbele. To ka un ubedo abeda piny, un udhier adhiera nikech koro nyiso ang'o, population u tin, sensa u tin, koro gik kamano ok unyal yudo ka otoko ang'o, otoko e telo mantie e Kenya ka. Mar ang'wen kendo ma pod gikwalo go, gikwalo go mar ngezo nini. e gweng' e gweng' ka gweng' ing'eyo ni kong'ad ka ji ng'eny to ingesoga kit miluongo nang'o constituent nini constituency ingesogi kosemedgi constituency gi momedgi ma kok gibet mang'eny koro pesa moro ma ikeloga mar eh, nini eh, CDF ile kowuok to dhi mana kuomgi nikech ang'o osengesi constituency kod gibetgo mang'eny ka un kaka nisengeyo to kanyanam Siaya County un gi constituency kama bi apar Jogi ging'eni kaka joka rabuon gi Kiambu constituency gidhi beto kano kata ka apar gabich. Koro gimedo gigombo gadi gigombo gabich. Koro abich gi pesa biro kuom gi giwacho nang'o ni gin ging'eny koro nyaka ng'e gi constituency mako ging'eny. Koro joka neno ma yudo apenjo na un ok unyuol. Joka neno moko no konyuol. Nyaka bed ni onyuol. To konyuol wako nyuol na ni bikwano gi. Ok kwan gi. Kaka joka neno muwano no mbulu Ok kwan-gi, mano kaka un be ok kwan-u. Jogi nosegou chon, to un unindo aninda. Magi kama nego ji ojing. Kosensa ni bobiro. Wan gi jowa mochung' e siasa mwayierogi. Nyaka gidhi kanyo mondo gichung'. mondo gigo ji mondo ginyis ji gima onego tim gima onego atim nikech ka giling' aling'a kamano gidhi adhiya kamano gini bodhi adhiya ni continue gini bodhi adhiya kamano pile ka pile en mana gi miriambo pile ka pile en mana gi moko riek kare pile ka pile wan wabed kama wan ok wanyal bet matin bwana wan wang'eny bwana joka nyanam kendo mon ang'wen abich apar ninyuolore wan wanyuolore joka nyanam jong'ero chodo Jokaina undu wino ng'otho. Eh? Ko un sangero ng'otho tuhero chode, tuhero nyemo. Koro nyithindo nyata munyuolo mang'eny. O nyithindo nyata mondo uriti. Jokanyam gino nyaka wang'e maber. Kar kanyo ma jogo kwalo number 1. Number 1 kama gikwalo kan kan en population nyaka ung'e. Sani ming'eni sani gisewacho ni population ni gino sechupo gimoro akia ni gin adi. Gidhi a boro sani. Ung'e nun sani unu adi? Ujui. Ng'ato ka ng'ato kia mari. Eh? Mano ok nyal bet ni watim kamano joka nam. Mano gik miriambo, mano gik konya konya winjo. Mano gik ma kata un be kik uwinji. Kata kata kuwinjo mago to ok borie kar. Koro mane gima nagolo ni video ni joka nam mondo uwinji. Agolo ni video mang'eny, agolo ma video ohala, joka nam nigo ohala mane? Ohala mag ute onge, ohala mar mtoka onge, ohala mag moro amora jokanyanam ongego koro mano bende nasagor mag ohalago koro un jokanyanam nyaka kawuono an go koro bi chanel na naketo mar nyiso jokanyanam adiera mar nyiso jokanyanam ramogi adiera mar nyiso joluo adiera ke joluo ung'e ni utaroru joluo ung'e ni unindo joluo ung'e ni ufuwo usomo to kata somo un akia gima dhi kama dhiye ufuwo nyaka ung'e fuwo mufuwo goni nikech ok nyal bed ni ufuwo dhi adhiya pile pile fuwo dhi abila pile pile eh? unudhiga e yo utho nikech eh, utho nikech agwambo otimo kamano utho udhi maandamano nikech agwambo otimo kamano mago gik manya konyo gik manya konyo ni yam odhi maandamano tiang'wa tiang' sukari wa mondo oti maber pamba mondo oti maber rechwa mondo oti maber namwano en mwanduwa ye nyasaye nopiyowa nam nam ne mwanduwa Namne makonyo ji, namne momiyo ji osomo, namne momiyo ji nigi gik mopogore opogore opogore. To kar lamo en in tiju ka ng'ato osebet gi pesa ma pod gima dwako. Ka ng'ato osebet gi pesa, to kar lamo gik mwero, wero chodo, wero nyemo, wero ng'otho, wero kong'o, alafu wero nyoma matoka maduong' alafu koro nyiso ji ni un gi pesa. Mano e gik mong'ero mowedo bedgo. Kora kuwa uwuoyo kana nam. Like my video, share my video, subscribe my channel, call the JJ.